O'n i'n meddwl bod chi'n gallu gweld chi'n gwenu fel gatie. Ie wir, fi, Osian, sydd yma yn llyfrgell ganolog Merthyr Tudful ar gyfer amser stori arbennig iawn. Allwch chi ddyfalu pam bod o'n arbennig? Mae rhoi clyw i chi. Mae wbeth i wneud hefyd hwn tu ôl i fi. Hmm. O, ie, ie, dyna chi. Mae hi'n galan geiaf. Mae'n adeg calan geiaf. Ac felly, mae'n adeg perffaith am straeon am anghenfilod. Oh, neu fampirod. Oh, neu ellyllod goblins bach, ti'n mynd? Neu, mae 'na stori arall ar eich cyfer chi dwi wedi gallu ffindio yma yn y llyfrgell. Da chi eisiau stori? Ydech? Reit, mae well yn fynd syth ati ti, yndi? Ond dyma ni stori Ynyr yr Ysbryd. Mm. gan Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn. Ond dwi'n gobeithio bod chi'n gallu clywed fi, achos wrth gwrs, da ni yn y llyfrgell, felly mae yna lot o bobl yn chwilio am ei llyfrau fanna. Ond, os da chi'n gwrando'n astud, efo clustiau gwrando, dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu clywed. A, gobeithio, mwynhau. Felly dyma ni stori yn yr Yr ysbryd. Ysbryd ydy Ynyr. A dyma fo, yn fan hyn. Helo Ynyr. Mae o'n dod o deulu ysbrydion enwog. Mm. Y ladi wen oedd i hen, hen, hen, hen, hen, nai. A'r lleian ddu Fan hyn oedd ei hen hen hen hen fodryb. Waw! Lleian ddu. Antur. O, da chi ddim yn abod y lleian ddu? Wel, gofynnwch i mam a dad, mae hi yn enwog iawn. Dwi wedi cwrdd â hi unwaith. Dynes hyfryd chwarae teg iddi. Mae teulu Ynyr wedi bod yn dychryn pobl ac anifeiliaid ers canrifoedd, wedi eu gyrru yn sgrechian o gestyll, i guddio mewn cypyrddau ac i grynu dan gwrlid yn eu gwelyau. Dychmygwch hynna, gallu dychryn brenhinoedd hyd yn oed! Waw! Hai bod hwnna'n dipyn o deulu i chi. Mae Ynyr yn gwybod y bydd disgwyl iddo fo hefyd ddychryn anifeiliaid a phobl rhyw ddydd. Ond mae yna broblem. Hmm. Tybed pa broblem fysa Ynyr yn cael wrth ddychryn? Be ydych chi'n meddwl? O, o. Dwi'n meddwl dwi wedi gallu gweld. Dwi'n gweld fan hyn. Be mae Ynyr yn gwneud? O diar! Mae Ynyr yn well am gael ei ddychryn nag ydi o am ddychryn eraill. O diar ofn y llygoden, ofn yr hwfr. A hyd yn oed ofn pysgod! O, diar mi, drian ar ynyr. Un diwrnod, meddai mam ynyr. Mae'n amser i ti ddechrau dychryn pobl. Fedra i ddim! atebodd ynyr mewn braw. Mae'n braf. Mae'n ofn. Pam? gofynnodd ei fam. Dydw i ddim yn gwybod sut, atebodd Ynyr. Paid â phoeni, meddai ei fam. Mi wna i dy helpu di ddysgu. Mi fyddi di'n siŵr o lwyddo. Doedd Ynyr ddim mor siŵr. Dwi'n meddwl bydd Ynyr yn gallu wneud. Be da chi'n meddwl? Da chi'n meddwl bod Ynyr yn mynd i allu codi braw ar bobl? Ie, dwi'n meddwl fyd. Da iawn chi. Mi gei di ddechrau drwy ddychryn pws y gath, meddai mam. Gwelodd Ynyr y gath fawr ddu yn gorwedd yn yr ardd. Edrychodd yn bryderus ar ei fam. Gwenodd hithau arno. Cer yn dy flaen, meddai wrtho. Dos ati a gweiddi bw! Ymlaen a fo at y gath. Dyma hi, a dyma fo'n gweiddi. Pawb yn gallu gweiddi bw ar ôl tri. Un, dau, tri. Bw! Ond trodd pws arno gan hisian yn uchel. Chi'n rhoi wedi clywed cath yn hisian? Yn dweud, o, o diar, dwi'n meddwl bod ynyr di licio hynna o gwbl ydi o. O diar. Hedfanodd Ynyr yn ôl at ei fam mewn braw. Paid â chrio, meddai wrtho yn garedig. Dal ati! Edrycha! Dyna Mister Jones yn bwydo'r hwyaid wrth y llyn. Awn i'w ddychryn o. Chi'n gweld o fan hyn, Mister Jones? Dyna fo'n cuddio. Edrychodd Ynyr ar y dyn yn sefyll ger y llyn. Ond, ond fedra i ddim! meddai yn ofnus. Wyddost di ddim be fedri di wneud heb i ti roed cynnig arni, meddai ei fam. Dyna gwir, yndi? Dyna chi wbeth gwir i ddaid. Da chi'n mwyn gwybod os da chi'n gallu wneud rhywbeth neu ddim yn gallu wneud rhywbeth, tan i chi drio fo. Cymerodd yn er anadl ddofn. Ac aeth at Mr Jones a gweiddi... Helo! meddai Mister Jones, gan droi tuag ato. Alla i'ch helpu chi? Um, na, mae'n mae'n iawn, diolch, atebodd Ynyr. Ond ydy o'n iawn? Na, mae'n edrych bach yn dyrist yn dydio. Nes i ddim llwyddo i'w ddychryn o! meddai Ynyr yn drist, wedi iddo fynd nôl at ei fam. Paid i galoni, dal ati! Mi rwy ti'n gwneud yn dda, meddai. Mae'n haws dychryn bobl yn y nos. Mi ddisgwyliwn i fi noswylio. Ychwanegodd, Dyma fo, dyma'r nos yn dod. A beth sy'n dod allan yn y nos? Y ser a'r lle... Y lleiad, ie! Yeah. Gan i weld sut fydd ynyr yn ei tro yma. Doedd Ynyr ddim yn rhy hoff o'r tywyllwch, ond y noson honno, gan wybod ei fod ei fam ger llaw, sleifiodd Ynyr i mewn i dŷ Wmffra a Mari Dafis. Roedd Wmffra a Mari yn eistedd ar y soffa, Er bod y teledu ymlaen, roedd y ddau yn cysgu yn drwm. Swn i'n gallu mynd i gysgu yn drwm. Mynd. No! Sorry, can I, can I sorry that thing gyda? Cododd ynyr o'r tu ôl i'r soffa a gweiddi... Ar ôl tri, un, dau, tri, bŵ! Deffrodd Mari a rhoi ffwniad Deffrodd Mari a rhoi pwniad i'w gŵr. Mae ddeud o'n iawn tro nesa. Wmffra! Rhaid ti wedi syrthio i gysgu eto! Meddai wrtho. A mi roeddet ti'n chwyrnu dros y tŷ! Hedfanodd Ynyr at ei fam, gan snwffian crio. Dwi'n ddau ddim am ddychryn, cwynodd. Fyddai, fyddai byth yn medru dychryn neb! Dim ond dechrau dysgu wyt ti. Mae'n cymeryd amser i ddysgu gwneud rhywbeth yn iawn. Rwy ti'n gwneud yn wych, meddai ei fam. Ond y gwir amdani oedd nad oedd Ynyr isio dychryn neb. O, alla i feddwl, ddim yn neis i ddychryn bobl ydi o. Nid oedd yn hoffi cael ei ddychryn ei hun, ac felly nid oedd yn hoffi dychryn bobl eraill. Beth oedd o'n mynd i'w wneud? Doedd o ddim am siomi ei fam. Fel tybed wir beth sy'n ma'n gallu gwneud. Hedfanodd yn ben isel i lawr y stryd. Pen isel. Mm. Beth am ddychryn Ceri fan acw? awgrymodd ei fam, gan bwyntio at ferch oedd yn cerdded o'i blaenau, ei phen i lawr, yn edrych ar ei ffôn. Suddodd calon Ynyr. Hmm. Ond penderfynodd fod yn ddewr a dweud y gwir wrth ei fam. Oes rhaid i mi, Mam? gofynnodd. Dydw i ddim yn deall pam bod rhaid dychryn neb. Pam bod yna yn gorfod dychryn pobl? Tybed? Arhosodd ei fam yn stond ac edrych ar Ynyr. Ynyr bach, meddai. Yn wir, mae gen ti lawer i'w ddysgu. Welaist ti ddim sut nes ti achub yr aderyn bach yna wrth i ti ddychryn pws y gath? Edrychodd Ynyr yn syn arni. Pa aderyn? gofynnodd. Yr un roedd Pws ar fin neidio arno pan weiddes di arni, atebodd ei fam. O, yr aderyn yma. Felly roedd Ynyr wedi helpu gadw'r aderyn yna'n ddiogel. A welais di ddim y mwd wrth ochr y llyn? Pa fwd? gofynnodd Ynyr. Y mwd y byddai Mister Jones wedi llithro arno taset ti heb weiddi arno fo, atebodd ei fam. O! Dyna fo! Bysa Mister Jones 'di gallu cwmpo fe yn yr llyn! Wel, wir? A welais ti ddim sut oedd Wmffra wedi cysgu'n gam ar y sofa? Cysgu'n gam? gofynnodd Ynyr. Ia? Mi fyddai gric y malau wedi ei boeni drwy'r nos petai ti heb i ddeffro. Sef wedi cael cric yn ei war. Ie? Os neb eisiau hynna, ych a fi. Edrychodd Ynyr ar ei fam mewn syndod. Fi wnaeth hynna i gyd? gofynnodd. Wel ia, atebodd ei fam. Ac mi rydw i'n medru helpu bobl wrth ei dychryn. Wel wyt! Os ti'n dewis pryd a lle, yn gall. Gwenodd Ynyr. Fel giât arni! Gwên fawr. Chi'n gallu gwneud gwên fawr yn dydych chi? Fel hyn. Mae'n gredu. Wrth droi i edrych lawr y stryd, Gwelodd Ynyr fod Ceri ar fin cerdded yn syth fewn i goeden. Hedfanodd ati, gan weiddi, Bŵ! Neidiodd Ceri mewn braw, gan godi ei phen, a sylwi ar y goeden. Da iawn ti! Rwy ti wedi deall, meddai Mam yn falch. Ac, ac wrth ddal i drio, mi wnes i lwyddo! Yn do! meddai Ynyr, yr un mor falch. Do wir! Da iawn ti! Ti'n gweld? Mae gwneud pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr! o, a dwi'n meddwl bod yna un neges ar ôl i ni gan ynyr Diolch yn fawr iawn i ti, Enid. A dyna ddiwedd ein stori am heddiw. Wnaethoch chi fwynhau? Do! a fi hefyd. A dwi'n meddwl bod gen ynyr neges bwysig i ni gyd yn fanna fyd, yn does? Weithie, 'da ni'm wastad yn berffaith ar rwbeth bob tro, yn enwedig y tro cynta. Ond, mae'n bwysig i gario mlaen, i dal i drio, ac yna, efallai, byddwch chi'n gallu dysgu rhywbeth newydd, fel mae Ynyr wedi wneud. Ond dyna ni am heddiw ac am ein stori ni. Ac felly, yr unig beth sgennon ni ar ôl i ddaid, wel fi a phawb yma yn Lles Merthyr ydy diolch am ddod, diolch am wrando, a gobeithio gewch chi nos galan geia arbennig a dychrynllyd! Ww! A bod chi'n cael lot o ddada a sweets a losin.